Mübärek Remezan aýy ýetip gelýär. Hemmäňizi gutlaýan bu mukaddes aýyň gelmegi bilen we hurmanyň hemem agyz beklemegiň peýdasy hakynda öz bilýänlerimi siz bilen paýlaşasym geldi. Hurma peýdasy. Hurma näme üçin peýdaly? Ilkinji nobatda aslynda ir-iýmişleriň hemmesi adam bedeni üçin peýdaly. Iýmitleriň içinde iň tiz özleşýäni, iň ýokumlylary, elbetde, ir-iýmişler. Hurmaň düýbünde düýpgöter holesterin ýok. Onsoň berhiz tutýan adamlar arkaýyn hurmany, süýji, tort, beýleki önümleriň, şokoladyň deregine iýip bilýärler. Hurma kime zyýanly? Hurma süýji kesellilere zyýanly. Ýöne. Ýürek, gan, damar keseli bolan adamlara juda peýdaly. Sebäbi düzüminde kaliý, magniý bar. Ýöne çendenaşa köp iýmeli däl elbetde. Hurmany günde iýmek ýöne peýdaly. Indi aşgazanyň turşulygy artsa hurma peýdaly. Içegelerde näsazlyklar ýüze çyksa hurma peýdaly. Lukmanlar maslahat berýärler hurma iýmegi. Hurma güýç berýär. Hurma ömrüňi uzaldýar. Sebäbi düzüminde uglewod köp bolanlygy üçin zyýany bar. Ol näme zyýan? Dişiň kariýesini zyýan ýetirip bilýär. Şonuň üçin hurma iýeniňden soň hökman çaý içmeli, suw içmeli, garaz suwuklyk içmeli. Hamyla enelere, emzikli enelere hurma has hem peýdaly. Indi agyz beklemegiň umuman peýdasy. Lukmançylykda, medisinada interwalnyý goladaniýa diýen berhiz bar. Ýagny araçäkli aç gezmek. Bir gije-gündiziň dowamynda ýigrimi dört sagat bar. Şoň on alty sagadyny agyz beklemek, ýagny hiç hili iýmit iýmezlik juda peýdaly diýýär lukmanlar. Galan sekiz sagatda iýmeli. Emma on alty sagat iýmän gezseň, diýmek agyz beklemek bolýar-da. Şol peýdaly, nähili peýdaly? Haçanda on alty sagat iýmit iýmän gezseň, adam bedeninde norepinefrin diýen gormonyň oklanmasy, artmasy bäş esse köpelýär. Olam Bedene ýag öýjüklerini ýakmaga görkezme berýän gormonlaryň biri. Sebäbi adam bedeni nähili gurnalan? Adam bedeni iýdigiňçe, näçe naharlandygyňça, näçe köp iýmit iýdigiňçe şonça-da köp ýag öýjüklerini ýygnap başlaýar. Ana şol ýag öýjüklerini ýakmana, ýok etmäge, dargatmaga görkezme berýän gormon şol norepinefrin diýen gormon. Onsoň on alty sagat aç gezip, sekiz sagat iýmitleneňde-de, tapan-tupanyň iýmek däl, agyz açaňda ýa agzyňy beklän wagtyňda agyr iýmitleri iýmän, ýeňiljek iýmitlenseň, aýratynam şu ir-iýmişleri köp iýseň, gök önümleri köp iýseň, bir aýlabam agzyňy bekleseň, anha şol interwalnyý golodaniýa bolýar we ýürek-gan-damar keselleriň ýüze çykmagyna, süýji keseliň döremek howpunyň öňüni alýar. Şoň üçin agyz beklemek men süýji keseli bolmadyk we uly keselleri ýüze çykmadyk sagdyn bedenli adamlar üçin aýdýan, agyz beklemek juda juda juda peýdaly. Peýdaly ýöne agzyňy açaňda selärlikde we agyz açarda agyr zatlary däl-de, ynha iriýmişleri, hurma, alma, gök önümleri, hyýar, pomidor, süýt, gatyk önümlerini iýmegi maslahat berýärin. Hemmäňiziň mukaddes Remezan aýynda tutjak orazalaryňyz kabul bolsun, gadyrdan Watandaşlar!